Hey, eh, uriyo nade jokanyanam warokou e magenga od mbaka kama wagoyo mbekni wa wag luo kawuono odiechieng' ma kawuono wadwa go mbaka moro ma joluoro wuoye kabisa kabisa kabisa kabisa kabisa wadwa goyo mbaka ewi kaka ne walemo kane pok msungu biro. Be ne wan gi Nyasachwa? Kose ne wakiaga Nyasaye nyaka msungu ne bika? E, studio kawuono wan gi wuod luo moro mongirre kabisa iluonge ni Brian Mfana moko iluonge ni Soul Africa. Adwa miye thuolo mondo ofulre kende. Soul. Ber.
Nang'o?
Achiwo maber. Fulri en joka nyanam.
An nyinga Rasto Nyamanga Mufana, mm -hmm. an jathum, mm -hmm. arts be ahero. Yes.
To gik moko matut mag luo yes. bende ahero. Mufana, Mufana be nying luo die? Koro mano debate moro mora mora monego wayaw mana book mora mora manyie. But Mufana ka ka ng'iyo roots mage, mm. ka ng'iyo tir kuma oaye, mm. Ochal ka gima oa Tanzania koni. Ah, eh, nikech nyamanga gini go kineno bode nitie bode nyamanga oh, eh, eh, mm, eh, koro mufana eh. it looks uh, like a very old name yes uh, ero kamano mufana mm. ade nyinge mamit kabisa ero kamano uh, kawuono wan kodi ka ingeche ang'eyi kaka in e, e, amanyo dholuo mar passionate about gik luo mm. history apani timo research asego koni baka mang'eny mm. mm. mm. koro wadwa wuoyo gi jokanyanam gi penjona mokwongo mm. kapok ne missionaries obiro e kenya e africa e luoland ka mm. be ne walemo ere kaka ne wa, to ere kaka ne walemo
lemo Kata kaka ing'iye maber, the word lemo. Yes. Uh, joluo ing'e ni wan gi words mang'eny man gi meaning achiel yes. words achiel man gi meaning mang'eny yes. kata kwawacho ni olemo olemo to kiloke ni olemo en a fruit en fruit yeah. Yeah?
Yeah. but king'iyo maber ni lemo lamo lamo ineno mm. it means hey, worship yes. yeah?
so if a word existed in luo culture mm. the action existed. Yes.
Yeah.
The same way jela did not exist because we did not have prisons. Jela.
Uh, yeah. wakao jela kum Kiswahili. Kata kamano in Luo waonge hell nikech hell did not exist in Luo language. In Luo culture we do not go to hell. To polo wan godo.
Eh, wan gi polo motimo boche. Exactly. Ok polo ma Nyasaye odaki. Eh, eh. Polo ma ka koth biro to lokre rateng'. Exactly. So Luos do not have hell. Yes.
Because we only believed that ka wasetho mm. nitie kuma wadhiye. Yes. Mm.
So that becomes an object of our Luo religion in itself. Yes. Yeah. Koro eh, lamo ok olemo ok lemo. Mm. Uh, wayiere ne walamo chon dong. Mm. E, ere kaka ne walamo either joluo kata afrika ne ji lamo nade kapok nokel religion mwadhi wuoye mbele an aneno kuma kaka koro lamo nochakre mm. nochakre chon mm -hmm. nikech luo nitiere sigana moro ma wagoyo ga tigoye sudan mm. igoye west africa yes. igoye kuonde mang'eny mm. to sigana ni en sigand yowuoyi ariyo yes. kaka ne gipogore mm. To ung'eye maber yes. nikang'o yes. gi, gi the brother Arua. Yes. To king'iyo maber sigana no iwacho ni when kaka gino nochakre iwacho ni nyikang'o uh. had a sacred spear yes. which means he symbolized leadership and rule yes. and one day that sacred spear nolal nikech the brother Arua nochuogo jowi yes. seche moko be wacho ni liach yes. to ka liech oringo gi spiano odonjo e bungu mm. iwacho ni arua nodhi e bungu dhi manyo spiano nikech there was now problem dala nikech now the leadership had been dismantled yes. let us keep in mind that in any ancient civilization religion went well with, with leaderships and power yes. the kingdom had priesthood the priesthood also was part of the kingdom. Oh, yeah. So this is now the beginnings of the story of what the kingdom looked like. Yes. The king, the kir, the leader. Yeah. So when Arua nodhi e bungu, nodhi bo manyo spear no to iwacho ni nomanyo ndalo mang'eny bogore piny mm. kuom ol nojony. To jony mare ni kochiewo koyawo wang'e to ochiewo toyudo ka mama moro moti mm. madany madayo ng'iye to obwok to wacho ni obwok ka gima noneno min ngima yeah. in fact in sudanese songs wacho ni uh, ah, nyikang' obwok yeah. kong'iyo ko koyudo min ngima yeah. to when he woke up he was taken to a house called kivu which was what, is, what we call a house of many shields yeah.
and he told him look for the shield man shield no man spear no ibro, ibro yude to ka noseyude nomiye tigo moko mm. onyise ni tigogi mm. magi e koro gik mibiro tiyo godo e koro ibiro ng'eyo gik mang'eny ibiro ng'eyo yath ibiro ng'eyo gik mang'eny you will know so many things mm. through this tigo mm. my take is the receiving of tigo mm. because tigo is used in so many ways in nilotic worship yes

bas ne Yeah.
Oh, koro ah, wan gi wan gi ancestral spirits gi sacred places mane waleme Correct.
eh, kaka ma joluo ne ragot ramogi Mhm. ne walemo ka wang'iyo got ramogi Mhm. gokinyi ilemo king'iyo wuok chieng' donge ni to godhiambo ting'i lemo king'iyo podho chieng' mm. ori lemo king'iyo got mm, ramogi mm. to lembwa nobedo connected gi ancestors wa correct e, ere role mane ancestors wa play e connecting wa gi, gi nyasachwa mane iluongo ni were obongo nyaka lago
koro gima onego ung'e mokwongo kapok uluongo ng'ato nying mm. onego ung'e ni nyingno wacho ang'o yes kiwacho ni nyakalaga mm. Ma, mano en two words, nya, which means the woman of Laga, or yes. the nature, nya means nature, which is female in, in, in contextual form, mostly in Luo. Mm. Eh, ngano, sani koro ni obet kanyo gi nya mandase moro.
Eh. eh? Nya pesa ne moro matin wuode. Eh, obiro gi nya chiego ne moro, koro ni en gi nya nyiego ne moro, eh, eh. which means nature, which is female. To kiwacho ni nyakalaga, mm.

That is the story of Moses according to Abiro, yes.
Koro kumimulo uh, no kela penjo moro maketo mbele but adwa connect e gine. Okay. Iwinjo kaka study history tiwinjo ka story mar, mar Moses no bedo replicated. Correct. Ineno ka iyudo ka sani kikawo jaluo moro mm. bi igone mbaka mar uh, Luanda Magere. Correct.
Tibiro winjo ko wacho ni ah mago ne mbaka mbaka ok ona resist. Mago mm. o, o, o discredit eh. Mm. To kigone mbak Samson ma muma to yie to mbak Samson gi mbak Moses, mm. mbak Luanda mm. and the same thing. En mana ni mar, mar Samson nondike buk. Correct. Ka igone ng'ato mbak lo Gor Mahia. Gor Mahia ng'e ne Kogalo ne hono, Kogalo ne ki kisomo history ne notimo gik magalagala kabisa kogalo none nowacho nyaka biro mzungu ni almost uh, 30 We- years kapok gibiro odongo we we ang'adi Mm. matin kapok idhi mbele nikech aneno ka inyalo ringo ne jogi mbele ndi Yes. Kapok- kapok gimako mita ma- ma gimite mowacho watem mondo wadhi e mos matin let's go back a little bit we breathe in and breathe it out

we have to look at origins gi gima origins ok aparo ni rach wacho ni one special be rach nikech kata mana jo israel be iwacho ni gin god chosen hmm. to gin mane giwacho ni ji gin god chosen according to book magen ma gindiko exactly. koro kane kane oyien gi pakruok to gwabe wanya pakre no be wana special now wait a minute mm. ema kuma kele eh. when you read luo kitwa gi timbewa

in the walls of Egypt yes. and southern Sudan. Ingechi iwacho ni kata Ten Commandments, okay, iwacho uh, kisomo to you Ten Commandments, we go to the Egyptian Book of Death. Exactly, which yeah. are the 42 laws 42 of Maat. Eh, to nego no gol gi kanyo. Mm. Mano kela penjo moro. Mm. Wajo luo kata jo Afrika, jomoko wacho ni Eh, ngeen community ka community e, e, e, ginene e pinyni mm. ne en gi kaka gilemo gilamo nyasachgi mm. to iwacho ni after colonization eh, ne wawere gi nyasachwa kaka walemo wakawo shidawa mm. watero ni nyasaye moro mm. okan understand shidawa mm. watero ni nyasach jok nonego wabore e pua koro jomoko wacho ni maybe emomiyo uh, problems mok bed solve ahinya ngech wawuoyo gi nyasaye mok understand waweyo mm. nyasaye mong'eyo ni mfana mm. dwaro ne en magi ma pachie nang'o
yo to lalo yo yes. to ok walalo yo yes. what roho lejo

ma notamore bow down yes to the system man wan godongo mago exactly ma owalo mm -hmm. mago jomne meno temo question bana gima ulamo ni nyasachwa onge ondeto ondeto yes yes um the, the the the formations of other churches moving forward yes. were not actually people who had accepted

which is today is the object of worship. Yes. Kila penjo moro. In fact, uh, the next thing, uh, nyicha somo kamoro ni uh, slaves mnokaw Africa kano ter uh, kumne gini slaves kucha. Mm. Ulaya. Mm. Ne ok oyienigi timo two things. Ne ok mhm. oyienigi chokruok, mhm. to ok noyienigi go bul. Nikech joka no understand ni bul mhm. ema jogi connect go gi nyasachgi. Mm. Bul giorogo coded messages. Kata bul werigo. Eh. Kawuono akelonu gik moko ka. Eh, mano kuma. Yeah.
Akelonu gik moko because there were objects that you could connect you to your ancestors. Pap Mari.
Yeah? Yes.
Not just bull.
Yes.
Iwacho ni joluo machon kane tiyo gi kwesi kata puga. Yes.
Kwesi was for everyday use. Kwesi ema tiyo But, puga. Yeah. Gima wan godo ni. Puga nyalo.
Puga ni ok en ayany. Yes. puga na yani eh. but puga puga hmm, puga ma puga ni okay mna mara yiwa yogi cha ni spirituality and gi spirituality yes why if you go to southern sudan mm. ancient luo kingships mm. a king could not be coronated without him drawing from the pipe mm. people could not open a ceremony

Ah, nitie pa- nitie gima wamanyo is a certain stick, a bamboo stick. Did we get a bamboo stick? Odosho somewhere there? Hivi ndio. Yien moro ka. Yes, yes, yes.
Haya, kisungu dwok piny matin. Sawa. Dholuo bedo mang'eny.
To koro, mm. when you connect this pipe here, yes. yeah, seche moko ikete e olaw matin. Uh, eh, Iluongo ni nang'e.
tikete kamayo mm. how this pipe is work, working is that there is this one that goes into the water mm. and it was not only water that was mm. put in there seche moko jomoko ne ketoga changa but mae mane ikete changa yeah. but wawacho ni kawuono wawuoye koro yes we are talking about the deeper things. Yes.
What I'm about to show you is one of the oldest forms of Luo religious worship. Yes. And this is an icon of it. Mm. In the ancient culture mar Luo, owacho ni nitie nyiseche moko mane ochwere kendgi. Yes.
They brought themselves to life. Ne gikelore kendgi. Ne giomore kendgi. Mm. Ne gichwere kendgi. Okay? And how this, mae ne timre nikech wawacho ni seche mi ikawo puga tikete pi mm. pi mokwongo pigno mokwongo pi en gima very holy e luo culture kae yes. nam gi pi gi nile mm. pi was very important to us to kikawo gini to seche ikete gik moko e wiye seche moko ikete yath inya kete nyasore mm. inya kete nyabende mm. inya kete gik mang'eny inya kete herbs mang'eny ma mm. herbs go seche mi i take herbs go mm. gin gi akia kaka waluonge gi dholuo mm. but gin hallucinogenic yes.
and they are also very potent mm. these hallucinogens kodonje wiyi mm. they somehow connect you to what we call grade mar piny mm.

mm. that they heard from the pipe seche magigoni togo tutututututututucha that was the voice mar ruoth to koro ikelo ne jaluo radio to winjo ka radio kapok ichako radio machongo ne gigo komanyo station kosemako station yes which means you have connected to a frequency mm. emomiyo joluo noluongo radio gi frequency nyakalundo

Hmm? Mae wawacho ni en yiend koro. Jolecho be wacho ni gin be gin gi ludhe moko ma giting'oga ma gin yiend koro. Hmm. Kawuono josayansi wacho ni kimulo yien, yes. nitie vibration ma yien miyi. Imagine naneno mana gino nyoro. Yes. Godhiambo.
Nikigolo tiendi biwuotho tiendi eh, nono. Timako yien kama.
Timako yien.

who has come of age in certain cultures like the Masai ne gimiyogi luth moro mar telo kata yowuoyi matindo tindo ne gin gago to kisemedo bedo ng'ama duong' nitie moko mane imiyi mm. manyiso ni koro in ng'ama jatelo to kawuono we do not even connect with our with, with the meanings of our items emomiyo walal matin mm. Emomiyo chwo gin chwo. Yes. Chon ule kijana ng'ama ne wuoyi maratego ne bet e dalane. Mm. To mako ludhe kamae. to ludhni symbolize ni gik moko adi ariyo. Mm. Kaketo kwer e ludhni an japur. Hmm? Mm. To kagole nyiso ni I have the ability to go into battle. and this becomes your battle baton mm. yeah so you are a warrior but kikete kwer mm. you are a farmer ka wadok gino nitie gima osechanda kabisa kiwinjo ka jowa go mbaka ka ng'ato dwa defend ni story tiwinjo kochako history ni gi Adam and Eve Matiende ng'eny wa joma sani paro ni wachakre gi Adam and Eve. Mm. History wachakre gi Adam and Eve. Mm. While wan gi history, adwa ni explain na matin kok kok history ketu lu Africa. Mm. Religions mano exist kapok Adam and Eve would exist. Mondo jo ong'e ni history ok ochakre gi Adam and Eve. Adam and Eve ondik ka kwere waneno gati. Anya goni mbaka. Yes.
ni ne nitie ng'ato ma ne nigi nyithindo adek nyi mm. manyiri mm. to chieng' moro nyathi achiel olal mm. to wuok nodhi manyo nyathini achiel molal to olal omanye mang'eny olal timanye

ni what will happen to our daughter in the day that she shall be given. So, in Songs of Law inowacho ni ang'o mabiro timre e chieng' ma koro nyarwa idwa kendi. Mm. Watim nade? Ni wamanyne osodo mondo osod thunde mondo thunde obed madongo dongo. Mm.

So if someone will ask me, was the story of Adam and Eve real? I would say very real. Mm-hmm. But it does not talk about one single person. It talks mm-hmm. about a species. Owuoyo kuom kaka wan wan wan wantiere kaka wan dhano. Mm-hmm. Yeah. Because how wanya explain na destoch Noah gi ark manogero. Ere kaka inya freeze bacteria

connects to insects, yes. connects to nature, to plants, to pollination, whereby the male and the female and the beginning marge chako nenore. Okay.
So I strongly believe that we need to have wang' mar adek yes.
mang'iyo gik moko matut mani iye molo kaka wang'iyo gik moko gi oko.
Yes, and Dwoke penjo ni. According to him fan. Uh, iparo nang'o miyo um, uh, mkoloni kane obiro to ne en very no, no, no timo everything possible mondo ogol culture wa gi kaka walemo to replace gi Islam gi Christianity. Ne ne konye nade? Ang'o mne mone weya weya walem kaka ne walem? Nitie kaka ne in a kaka kete gi dholuo uh, wa- was religion uh, a colonization tool of course yes of course anyone who ng'ama ok nya neno mano Yeah. mano ng'ama wiye rach mano ng'ama wiye rach straight up ineno because if in teko mari a- asenyisou kae ni chant mane wachantgi chance gi ne miyowaga teko mm. when you wake up in the morning ti inyisori ni eh ara aracha eh an an ng'ama rach mm. eh an an ng'ama onge teko as you think so you become yes. but chance wagi ne chant wato wacho ni hero romo gi wiro you know we're chanting this chant

with my rod, everyone will look at me differently. Gibo ng'iya to giwacho ni macha to karango matin. I was shooting a video, na shoot video moro one week ago. Mm. To natero video no Kibuye. to video no is about masira gi gik matimre e piny mm. aseromo gi nyanam tawuotho tang'iyo gik matimre e piny to gik manarwako narwako kandhu moro kanyo mm. an outfit nawuotho to karomo gi to ji penja ni in in ng'a ineno

then you're not who you are. Yes.
You're forgotten who you are. Koro yot yot mondo mondo ng'ato eh, ing'eni kolo nation chakre mind mm. mondo you, you koki koki you forgot who you are kata values mag gik min go minerals ni ang'o ng'ato nyaka akangech at least oweyi ka in idwa dhi e polo mm. eh, in mm. gima gima oweyi mm. wiya dhi wil gimoro ka e chanting Mm. joluo wero chant gi jowi Mm. jowi en bufalo Mm. nyicha wago mbaka gi ng'ato abe aonge ansani Mm. ang'o momiyo all of all animals joluo chant ga gi jowi nikech chanting is en connection wa gi, gi, gi gods wa ang'o momiyo iparo na i- lee mag bungu gi te oyier jowi
Jowiye dhiang' maduong'. Mm. Kuong da dhiang' dhienge madongo dongo mantie e Afrika ka. Mane dhiang' maduong'. Yeah. Mane dhiang' ma manwar. Yes. Ineno? To joluo wacho ni kane gia polo, mm. ne gi ne gilor olo hawi to ne ne to ne ne gin gi

And that was the symbol of what we call the deity Hathor. Yes.
Yeah.
Hathor had two uh, energies, nen male to Simoko nen female. Kwadwoke luoka engech eh, gik kod understand spirituality wantie gik moko nyaka wa understand. Ifwenyo ni joluo pod ane wild animal. Mm. Ifwenyo ni joluo tiyo gi gi wild animal

ne punda ne punda domestic na mol moero gi gin watiyo kod gi gayany pok ayudo ng'ama pando pako ng'ato eh guo kidonjo but even ka, kata sani yeah. dowacho nitie the big five yes eh? yeah. big five yes
animism mm.
which was how the white man yeah mm. kind of classified us nikiwacho ni wana animists yeah. yeah. yeah. why because no worship no alamo spirits mag legi mm. but mano is not very true we only embodied nature ne wa connect gi nature ne wamakore ne watudore gi nature mm. so much that when someone is called onyang mm. en nikech character gi nature mare chal gi mar nyang And there is no distinguishment between us and animals sometimes. Nitie gik ma watimoga ka dhano ma seche moko wa- wa- wa- watieko atieka ni eh omera ng'ano ng'ama mnyama kweli. Mm. Ineno? Nikech onge kinda pogruok mar tim ng'ano gi lecha. Yeah. Ineno? Yeah. Yeah. Emomiyo ne gimiyi nyinge dek. Yes. Moro minyuoli godo e sama minyuoli godo. Moro mi ibo miyi the second name. Mar kwaru moro. Mar kwaru moro. Mar adek. Mm. Mar habit mari. Yes.
Mm. Koro mfano uh, ah, kochomo kuma tieke nitie Sani kiyudo ng'ato sani kata in kiwuok kidhi go tamo gidhi lemo tibo yudo ka ibo yudo ka oganda wa bone ni kaka ng'ama backward ne ni ka hmm. ngech no mzungu no wa kwa kwa believe ni margi maber to marwa rach iparo ni tie gima wanya timo ba ba ndo chopo time ma jibro accept ni oonge gi problem gi christianity gi, gi islam gang'o mm. en mana ni gin religion ma jomoko odong anyisi gimoro eh. the moment iwinjo ka joluo wacho ni ai yawa eh. chon israelites ne wachoga ni yawe kata ai yawa which was the hebrew name for god yawa, yawa.

Manogero, ancient structures in Israel. Oh. Yeah. And even before that, we were, some, some speculation nyalo bedo kanyo, wach moro nyalo bedo kanyo ni ok en wan ema nwagero gigi. Mm. But kaka nenore, pichni manitiere e, e Egypt, e walls mag Egypt, ma walls mag Sudan, gigo tango

according to in iparo ne importance important mondo wadoge kaka ne walemo chon spiritually traditionally nitie nitie ber mondo onego wadoge kose ineno ni wa maintain e tuwe ma ma sani gi it is very important yeah. that we find the good gems gik mabecho becho man wa man waweyo mm. but it is also important that the luo council of elders mm. to also update the luo software mm. To ma en wach moro monego bed ni gimako mapek kabisa. That gimoro ok dong' kaka nuweye. Mm. The Luo software has to be updated to a much more later version that is much more conclusive, yes. inclusive, hmm. expressive, creative, and open minded. E kuom gik matimre piny kawuono. Luo kitwa gi timbewa onego bed sat down mm. those elders mwan godo go mia achiel gi pra ariyo pra dek mm -hmm. gi ker manyien mwarwako ni mm. onego bed piny gi joluo to gi chak nono wach updating luo software marwa yeah. nikech en outdated matin owach ni warach yes. owach ni orach yeah. but atemo wacho ni kata in yeah. kawuono ionge gi nokia 33 ten yes. eh, eh. Mm. sani eh. in gi iphone 17 yeah, if the luo software wan godo no ka wang'iyo yeah. roots mag gi yeah. Mm. onya bedo ni it's very old yes. so it is very important

Is it normal that ichungi nikech irwakri kaka onego bed ni irwakri Afrika?
Yes. Ero kamano jokenya nam, ero kamano. Kawuono go mbaka matut kabisa. Ma en magenga od mbaka. Kae wawache gik lugi kaka en. Wanya wacho moro ma ok berni kata ma berni. Lakini kok wago mbaka bwadi gik machiendo kwa bing'e kuma dhi. Wacho ni kok wang'iyo kuma aye. Mm. To kuma dhi mbele bro bago. Mm. Brian, erokamano kuom mbaka migo kodwa matut. Kawuono wago mbaka ma ji ok nyiere, ji winjo. Kare winjo ji ok nyierga e kanisa.
Weche luo tut. Yeah. Eh, mano ne magenga wakwayo uh, please subscribe share kin gi gimoro midwa ni wawuoye kin gi gimoro mag joluo gi ma iwinjo ka ka ka uh, mfana nya wacho wapod obro duogo ka kineno ka nitie kama wabambi ineno ka wadwa wache mobam ka nitie kaka ing'eye midwa ni wawache kata ka nitie gi kaka in iwuon ing'eye tigombo wache orwaki ga but wakwayi mondo subscribe ishare icomment brother mm. wachidi mogik ni joluo kik oriti an awacho ni sani nitie chier moro matimre e luo kae ok en gima nyien onge gima nyien e piny ka yes.
to chier mobironi miyo koro wan gi wan gi ma kanyakla wan gi nyakla moro yes. wan gi gala moro ma, wa, ma wan godo in our hearts yes. wan gi romo moro motimre oh. to adwa go erokamano kuom jok mosebiro matemo ma, ma push unity marwa kaka joluo some of them are doing it through art some of them are doing it through music and through music wang'eyo sani nitie yowuoyi moko matiyo matek sana to gin owadwa gin owetewa some of them are our sisters i would like to mention so many names but the revolution mar luo timre it was meant to happen and if it is meant to happen ka gini onego bed ni timre Onego bed ni wayawo wengewa matut kabisa kaka joluo to wang'e ni ang'o omiyo gini timre first. Is it because we have passed through a lot of sufferings as a people? In, in Uganda we are rebels. Mm. In Kenya we are in opposition. Mm. In Southern Sudan we broke a country in two. Mm. In Ethiopia, we are still what? Fighting civil wars as Nilots. We have to look keenly who we are as Nilots, mm. why we are as Nilots. Mm. And beginning with Kakawan, Kakawan, Onagi, Kamae, Thumbewa, Timbewa, Gikwa, Gikwa. Onego beni wang'iyo maber. Mm. To gigi wakawo to wakano maber.
Erokamano, erokamano Brian. Erokamano jaka nyanam nyaka kidinyo. Moro machielo, oriti mwaka wuono.